Thobela wa ga Mmakeetla ke a tla. Ngwana a tswalwa a ba a tšofala. Thobela a sa tla. Le lekgono le Thobela o sa etla. Re sa mo letile. O tla re go fihla re tla tla re bona maleatlana a gage. Ke tsene. Go ka lebelelang? mmala o o moserolwana o, go ngwadile mehuta ya dinonwane le mehlala ya gona. E ra gore maa mohla o thutšwana ya rena e lebeletše nonwane, nonwane. Ao, gape ke re nonwane ke gopola gore mohlomongwe ka mo o tla re keleketla, ka gore a ke re bose bja nonwane ke go keleketla, go keleketla. A re ithute ka mehuta ya dinonwane, e sego mehuta fela, re ba re lebeletše le mehlala ya dinonwane tšeuwe.

ge o e lebeletše o a bona ebile o kgona go kwa gore go šomišitšwe mantšu e le a mabedi a bopa lentšu ka le le tee e ra gore re na le kakanyo ra boa ra tla ba le tlhalošo re na le kakanyo ra boa ra ba le tlhalošo tša kopana tša bopa lentšu ya ba le tee ya ba kakanyo tlhalošo ke se ka go tšhabela ke se ka go šia ra boa gape ra tla ra ba le kgoga mašego kgoga mašego e le gore yona ke folktail go sa šomišitšwe mantšu a mabedi gape gape go šomišitšwe go goga go goga gape go a ba le bošego go goga le bošego ke mantšu a mabedi moo a kopanetše a bopile le tee kgoga mašego go tloga mo re na le nonwane ya pheteletša nnete ao pheteletša nnete Ke go fa nakonyana wena o mpotše gore mo ke mantšu afe a mabedi. E ngwale fase. Re na le feteletša, go feteletša. ra tla ra ba gape le nnete ke mantšu a mabedi mowe a bopile le le le tee le re nago le lona mo e lego pheteletša nnete ka seisimane ke legend a re go metlhala jwalo A ka re re na le bonnete bja gore jalo dinonwane tše re a di tseba mekhuta ya tšona. O gopolo rang ka ka go fa ditlhalošo? Ke go file mekhuta, ga bjale ke go fa mehlala ya tšona. Re na le mehlala še e tšweletše mo. Mohlala wa nonwane ya tsholo, re na le nonwane ya kgogo le pekwa. Kgogo le pekwa, ee yona kgogo e ya mantswiwana e le pekwa e ya go ja mantswiwana a kgogo e, re bolela ka yona mo. Gape re na le nonwane ya mankokonyana ye ke ya rata kudu ka re ke ile ka ba ka tla ka ka bolela ka yona kgatišong ya go feta go ka fela go sepela sepela gana ka mo ka gare ga dikgatišo tše tša ka tše o tlo kopana le yona e ngwadile gore nonwane ya mankokonyana e le gore yona ke kakanyo tlhalošo go akanya le go hlaloša ke moo re na le nonwane ya mankokonyana o tlo kgona go di kwešiša gabotse go ka fela o ya go slide sa bobedi wa di lebelela ka seisimane ke moka wa boa ka mo ka gore go na le tše dintšhi ke na le bonnete bja gore ke tše dintšhi tše we o di tsebago ka seisimane dinyalantšheli tše ke sa tšego di bolela mo a ke di nyalane gore di tle di kgone go go tšwela mogola gore di tle di kgone go go belegela o di nyalantšhe re na le kgoga mašego mohlala wa kgoga mašego re na le nonwane ya katse katse le legotlo re na le katse le legotlo Re a feta bjalo. Ao, a le re ke le ke tla. Gape le sa re ke le ke tla ke humane bobose bjo ba nonwane. Fela ka gore a ka tlha ke thoma go dira nonwane, ke go lebaletše. A re bona. She o pheteletša nnete ya rena, re na le nonwane ya marangrang. Re na le nonwane ya marangrang. Ke go file mehuta ka leleme la go ja, ka leleme la Sepedi, ka leleme la gae, ka ba ka go fa ka Seisimane. ka go fa mehlala wena o ile go no sepela gabotse go tšeo di tsebago ba e bitša you going to reflect on what you know o tlo ikgata mehlala godimo ga dinonwane tšewe o di tsebago tša seisimane Ke moka o boe o di nyalantšhe le tše ke di beilego mo tša Sepedi gore o kgone go di kwešiša botsebotse. Ka mokgwa o ke re ke a tšwa, go tšwa ga ka ke sa ile go kgobaketša, ke tšwa ke lekeleditše matsogo fela ke tlo boa ke šušukile. ke a leboga ke re a re felelego mo mamohla wa lekgomo lena le sa tšo fihla ke re a re tšweleng pele re subscribe a re tšweleng pele re e tla ka mo phapošing re tlo bona gore na le kgono le re swaretšwe dife ke a le leboga